bɛkaa nsɛm bi sɛ yɛde abranteɛ bi aba a yɛfrɛ no Junior na na yɛboa a yɛpɛ sɛ yɛma no kele no koraa kyerɛ sɛ ɔno mpo no na adwuma a wɔwɔ yɛ no kɛsɛ yɛbɛtete boae na anka ɛbɛyɛ kakra no na anka ɔno koraa wɔntumi mpagya bi mu nti nkɔmmɔdie no kɔɔ so ara maa wɔyaa mu nyinaa no baa mu ma bɔbɔ mu nyinaa baa mu ma obiara bɛkaa ne deɛ meda hɔ da koro na abranteɛ fɛ no ɔyaa suro ɔyaa nso frɛɛ me sɛ oo ɔno nso wɔ biribi ka. Nti wɔbɛyɛ nkɔmmɔdie no kɔ so na ɔse oo Junior Nana yɛ boa no ɔyɛ ahomasoɔ na ɔyɛ obi a ɔno koraa ɔse ring bi mpo hyɛ ɛyɛ Senior Nana yɛ boa nti ɔmpɛ sɛ wɔne no koraa bɛ acte. Nsɛm no akɔ so na ɛyɛ Junior Nana yɛ boa a dodoɔ no ara nso yɛfrɛ no Joe no waba abɔnten wɔse nnɛ ɔno nso reba abɛyi ne ho ano sane sɛ n'ano ntuu kwan na n'ano nna gyii so ate aseɛ nti ne yɛbɛdi nkɔmmɔ asɛm no mmra n'awieɛ no na agya yɛn atena ase ne agyeagye ne ɛho nokorɛ a ɛwɔ asɛm no mu. Nti wodeɛ di akyire saa ara. Mmɔ w'ani, sɛ ɔda hɔ a da hɔ dinn sɛdeɛ ɛgu foforɔ so no, na asɛm no na ɛteɛ bi. Bɛɛma na ɛte sɛn? Mpakyɛ Nyankopɔn adom.
Na yɛn nhyɛaseɛ koraa na wo sui? Me werɛ na aho ntia. Adɛn wo biribia wom? Mpakyɛ daabi.
Anaa Corona virus no ebi asi wo fie hɔ? Ah!
adɛn deɛ na ayɛ wɔ awerɛhoɔ a wosua no pɛ yi
ɛyɛ na ɛyɛ me nwanwa sɛ mete hɔ mendwen wɔ biaa ho na nkurɔfoɔ dwe me ho sa nkurɔfoɔ dwene wo ho ɛne ɛsi adwuma ɛwo ntumi nyɛ o kɔsɛ nsɛm ɛbɛtwa atoo so no yɛtumi ka wasan di mako ne ntoosi hwie ngugu so ɛnso wotia no wayɛ din adɛn

Ɔresu, so ɔfiri baabi na aba, wabrɛ. Obi nso so, na obi nso te n'akuraa ase de ne skɛɛte tua akusi bɔn, so Nyame ayɛ adom ɛnnɛ, ɔno nso kɔ n'anim. Nti woamfa ɔyaw mu a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi adi nkunim. Nti bɛɛma yi na, kyekyere wo werɛ, why? Na nsɛm a yɛkae faa me ho no, woate bi a, anka wo anom aduru awu. Na.

Okohuu wɔ hefa? Ɛyɛ mmerɛ bɛn? Mepakyɛw, ɛhɔ no deɛ na m'adamfo bi kɔ akɔhyia obi wɔ Miracle Forms hɔ nti na me ne Mercy Johnson, akwadaa bi yɛfrɛ no Mercy Johnson, ɔno nso acte te sɛ Maame Sɛɛwaa nti no yɛkaa sɛ yɛne girl no bɛkɔ, girl no yɛfrɛ no Omotola nti yɛkaa sɛ yɛne no bɛkɔ na yɛakɔ akɔhwɛ nti ɛhɔ na yɛn nso yɛde kɔɔ Miracle Forms yɛ a yɛkaa hɔ. Nti wɔde wo twa movies bɛɛ dodoɔ bɛɛ sɛn sɛ wobɛkae a? Mpakyɛ wɔde me twa movie bɛɛ sɛ seven or eight. Nti ɛdɛn na afei deɛ wogyaeɛ? Mpakyɛ na me maame yare, me maame na cancer asɛn no kɔn ho nyinaa nti na obiara nni fie a ɔsɔ me maame mu. Mpo megyae sukuu na mekɔtɔn ase senior high school. Nti megyae sukuu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi abɛn me maame because ɛyɛ mmarima mmienu pɛ. Nsu, nsu, nsu, woyɛ bɛrima hyɛ wo ho den. Bɛrima n'anom aduru ayɛ nwono, hyɛ wo ho den. Nsu, nsu, nsu, why? Nti ɛyɛɛ saa no na wogyae school. Tae, megyae school sɛdeɛ ɛbɛyɛ meti ma Kafra, kafra, kafra. Ei, woyɛ bɛrima o, nti mo ani nya den. Adwuma wei deɛ, because yɛn wa, wontumi nnaanaafoɔ wɔ abrasɛbe. biribi mfa ahwene mu. Nti adwuma wei deɛ wobɛgye din no deɛ ɛyɛ dɛ nsɛm deɛ deɛ wonyɛɛ koraa de bɛto wo so. Pacho, na nti megyae sukuu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi abɛn me maame na mahwɛ no. Nti yɛ yɛ to asefoɔ, madamfoɔ no nyinaa, na meyɛ class captain wɔ me class nti na always biara no, wɔfrɛ me sɛ, Joe na wommɛ sukuu? Mese, mese me maame yare nti no, mentumi mma. Ɛsɛ sɛ mehwɛ mma no because Sɛbisɛbi, mannya papa amma no annhwɛ me. Me maame na atsetse me fir me nkoraber mu ara mu. Ntsi, Bantam ama meda emergency nyina ne efir nnuane, efir koko bcause ɔno yɛ dza nnuane fa ne yɛ mu. Ntsi, menye me nua boy no na yɛkɔ ba, na yɛkɔ ba, ntsi na minnya tam of Na na wo papa wɔ he?
Mpakyɛw, na ɔno so afir mu. Papa afir mu, papa afir mu one year pɛpɛɛpɛ na maame so dze too ano. Kafra, kafra, kafra, kafra. Nti ɛde na mu a na me maame firi mu wieɛ no ɛna me sesa deɛ mesan ba back to movie adwuma no nti school no koraa nkeyi ma firi mu but na yɛ firi education ɛna madamfoɔ no bi ɛkasa a yaa fine ka ɛka bi maa me sɛ akora no ɛnyɛ school ankɔtena fie sɛ wɔyɛ nkora bɔne sɛ maame na ne yare mpo yɛ ba UTV ne eh, TV3 Vodafone Health ne yɛ pɛ mmoa Vodafone Health fo ne bi yi maame firi emergency nti na na ɛma menya kwae mma set so no because na mehwɛ me maame maame so deɛ na kyɛ sɛ ti maame deɛ ne wabrɛ me ho nti mehwɛ berɛ a me maame abrɛ me ho wei ntumi ngyae ne saa nkɔ nante nante ntumi nyae o ntumi nyae fraka fraka fraka Nti ɛna maa wogyaee sini no twa. Pepa san bi gya atwa.
Nti
nti ne nyinaa mu nso no na miracle fam so so boa me sikasɛm. Mefrɛ no papa. Sisi maa me yɛ lere mu ayɛ den ne nkurɔfoɔ kakra Ankrafoɔ wɔn a wɔwɔ free SHS secretariat foɔ no ɛwɔ Accra no na wɔn nyinaa sɛ de me sika because wɔn hu m'asɛm a m'asɛm ɔya nti Ekyir no na mefirfir nnuane, mefir koko, mantse m'aba a, mafir koko ara brɛ me yam sister, mede bɛbrɛ, mede bɛbrɛ, mede m'ano fɔw mo ho na magye na mede akɔ akɔma me maame adi. Me maame tɔn no ho nneɛma nyina, ne ntoma nyina de soɛ no ho yɛ lee, naaso annyɛ yie ntsi no

Yɛyɛɛ yei no wieeɛ a na abusuafoɔ no se Kaaba nti no yɛ maame dan a ɛne ne ti da mu ɔbaa ntoma no ɛwɔ sɛ yɛde ma ahan na yɛde tua yei ase ka nti no ne yɛnni option biara ɛsɛ yɛkɔ san kɔ tena akura ase na me ne me nua no yɛsan hyɛ abrɛbɔ foforɔ ase. Mo firi he? Mpakyɛ yɛfiri Nwono so number one nti no papa bi wɔ Sogyalae papa bi ɔno na ɛhuu me mmɔbɔ na ɔgyee me sɛ wonti mma me kɔ tena akura ase because akura no ase ne me school no ɛkwan wa.

Ɔne no de me kɔwuraa mu. Enti ne yɛtwitwatwitwa no nkakrankakra. Nti ɛhɔ ara na ɛɛ director bi, yɛfrɛ no Money, ɔyɛ Asoroya. Ɔhuu me na ɔfrɛ ɛɛ ɔfrɛɛ me director no sɛ ɔnnim me nti ɔpɛ sɛ ɔuse me. Nti ɛhɔ koraa no ɔne director no nyaa akasakasa koraa kakra wɔ me ho. Me pa kyɛw ɛ. Ɔne director no nyaa akasakasa kakra koraa wɔ me ho. Director no kaa sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde me bɛma no free. Ɛna woyɛ Asoroya no nso kyerɛ sɛ ɔnnim me. Na na wonim no deɛ?
Me pa kyɛw na mennim no.
Ɔyɛ so yɛ na me nim no. Ɔno ɔkyerɛ sɛ na ɔnim ɔbaa ntema. Mepakyɛw daabi ɔdee ti girl bi wɔ ɔbaa ntema na ɛyɛ madamfo no girl no nti ɔde kɔtoo girl no anim sɛ wahu me movie no Vangelist Lewin na meekyekye me ho so wɔ ɔbaa no nti ɔpɛ sɛ owisu me nti ne girl no de bɛtoo m'anim ansa koraa na ɔno de ba abɛto so nti mankɔ that time no nyinaa na maame yare ka yɛ ka deɛ nka ɔno nan anka ɛde me pɛ sɛ ɔde me hyɛ ase but na me ni time always bia me kɔ hospital me nua nsuo hyɛ me ma yɛ busy wɔn maame ho nti me ni time koraa nti ɔna yɛ sɛ nka ɔde me hyɛ but maa ma kwan nti me maame firi mu akyiri no ɛna director ubet kɔnum tv ɔno de me hyɛ ase nti ɔde me hyɛ ase na ohun me nti maa director no koraa ubet no koraa bu firi kakra sɛ nyɛ saa deɛ a me me ɔno no ɛde me yusu yusu me kakra kama firi n'akyi aba wɔwɔ asɔre ɔyɛ asɔre ahɔ deɛ ɛna ɔne me nyɛ adwuma biem. Nti no, ɛmaa me kaa sɛ, Oh, me deɛ, deɛ Nyame bɛka biara no na me, me so mu, na deɛ Nyame bɛka na ɛnyɛ hɔ. Nti ɛmaa me kɔɔ ɔyɛ soro ya nkyɛn. But me ka kyerɛɛ director no sɛ ohia me for adwuma a, ɔmfrɛ me, wɔ hɔ ma no, mɛba abɛboa no, because me na me nso meyɛ adwuma nso a, me nhwɛ sika. Because me director no ama mate aseɛ sɛ, sɛ ɔkɔ set bi so ne ɛmaa ten pesewas koraa a, gye, na daakye bi, obi nso so ba, ɔnya bi aka akyerɛ no. Nti ɔyɛ soro ya. Na me kɔ me set so. Ebi wɔ hɔ a yɛ wie a ɔma me five cedis. Yɛ tumi twɛ one week. Ɔsɛ. Yɛ wie a ɔtumi ma me five cedis. Me nso na me mma because ɛyɛ me sika. Ɛyɛ me sika paa. Wo ne no hyɛ adwuma ase no, wakɔ set so adi three days, more than three days. Yɛ tumi di one week ɛwɔ set so. Wo da hene.
Ɔkɔ pɛ obi nkyɛn ma me da. Ebi wɔ hɔ a maame bi tɔn nneɛma bi wɔ store bɔdwaa bɔdwaa bi wɔ hɔ. Nti ɔyɛ a na wakɔ srem na me ma kɔ akɔ da saa store hɔ. Ɛɛ nti ebia yɛtwa adwuma no nyinaa wie a, nkɔm koraa de wo, na sɛ wokɔka kyerɛ no a, ɛyɛ a na ne bo afu nti nso ɛyɛ a na mempɛ saa, mempɛ sɛ meha nnipa because me menim deɛ merepɛ, me na me me m'ani si botae bi so. Nti sikasɛm deɛ, me deɛ mamfa ansi m'ani so, ɛna me nso menim deɛ merepɛ wɔ adwuma no mu. Nhyehyɛeɛ bɛn na ɔno hyehyɛɛ? Nnɛ, yɛn nyinaa yɛmfa nokorɛ nyɛ adwuma. Asɛm de, da biara meka, mese anomaa a ɔwɔ suro a, ɛyɛ den a ne ntakra bɛba fam. Nti nokorɛ a ɛwɔ mu biara ka. Nhyehyɛeɛ bɛn na wɔne wo hyehyɛɛ? Me pa kyɛw, me wɔne mankɔ terms biara, wɔne manhyehyɛ nhyehyɛeɛ biara. Me me deɛ agya, meyɛ me dɛ sɛ sini koraa mɛnya bi ɛɛyɛ. Me me deɛ m'adwene, menim sɛ, sɛ nsɛmsɛm sei nyina akɔ akɔba. Me me daase sɛ makɔ akɔnya one scene anaasɛ two scenes na matwa. Na saa din Gyaju Nana no yɛ boa na ɔde tagee me no, me me frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Director, Me bɔ yɛbɛkɔ hɔ ansa. Yɛkɔ akyire o. Nti no wo ɔfrɛ wo sɛ bra ne ɛnyɛ adwuma no wanka biribi anka ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔ manage wo? Mepakyɛ dabi dabi dabi wanka hwee wanka me deɛ menim sɛ adwuma na me deɛ meyɛ mekɔ ba metumi bɔ work firi bantama ɛkɔ santase because of me ma me ne adwuma na mpɛ sɛ. Baa na ɔde wo twa deɛ. O na ɔde me twa fine na ɔde me twa fine but mɛde deɛ ne biribi a me deɛ na mentumi nka nkyerɛ no because ɔ ɛɛ characters no a yɛde wɔn twa no sɛ wɔn kɔ bu sɛn aduane a. Deɛ ɔde bɛyɛ wo no, deɛ ɔde bɛyɛ wo no nti, me nso na mesuro sɛ ii, na bi a me no, obi ahummɔbɔ a ɔresu me mu de mɛtwa bi, menkɔyɛ aduanesɛ na ɔmmɛpam me, ɛnde ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛyɛ. Enti na. Ɔkɔm de wo koraa na ɛhyɛ wo ho. Ɔkɔm de me na mehyɛ me ho. Ebi wɔ hɔ nso a ɛmaa me bi, na agya makɔsrɛ sɛ mma yɛwie yɛ ara, mede bɛbrɛ wo. Enti yɛwiaa characters no a ɛwɔ hɔ no, na masrɛ bi sika sɛ mesrɛ no ɔmfa mma me na memfa mma maame no, enti mekɔfiri paanoo fifty pesos, ɛnna ɛyɛ a. W'ani gye paanoo paa o. Mɛtaa atɔ bi abrɛ wo a, mewɔ bi wɔ fie, meyɛ a mɛfa ama wo. Mepa kyɛw, yɛ me danse. Enti no, Paanoo no, ɛyɛ a na mede sɛn me nsa. Ɛyɛ na nkɔmmɔ de me nti no, ɛyɛ a kakra a ebia yɛka kate bi a na mabu kakra na mede ahyɛ mu na mede ne madi, ebu kakra na mede ahyɛ m'anom ne madi. Ɛno mu ara na na mede nenam mu ara. Nti na wo hyɛ ase din bɛn na na wo use de ba out, din bɛn? Mpakyɛw na ɛyɛ Joe. Joe, w'awo din Joe. Joe, me ara me din Joe. Okay. Nea me din June nti, ɔtaage me saa June a na yɛ boa no. Me me frɛ no ka kyerɛ no sɛ, Loretta, ɛyɛ sɛ me din nso bɛ kata because saa din no obi di aba. Ɛti sɛ ɔka sɛ wode saa din no ma me a, me din nso bɛ kata. Ɛyɛ sɛ ɔ favor me o. Ɛn favor me. Oh, gyagyagyagya deɛ ɔka no. Wɔn na ɛbɛ kyerɛ me deɛ me nyɛ. Me director, me na me kura me sika a me de yɛ me adwuma no. Wɔn na aba abɛ kyerɛ me deɛ me me nyɛ. Na ne bu afu nti me so na me suro. Nipa a agya ɔde ɔde me twa kakra kakra. Me bɛ yɛ amanibɔ before ma ɛɛ wabɛ pam me. Nti hɔ a na ma mene. Enti wanka ara da kɔpem sɛ mekɔhyiaa Bɔbɔ a Bɔbɔ se ɔbɛmanage me yɛ a me ne Bɔbɔ kɔsensaneɛ ansa na ne three bɛyɛ weeks ansa na ɔno ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔmanage me. Enti hɔ a na meka kyerɛ no sɛ ee director neɛ wanka me nso mepɛ sɛ mekeka directors foɔ sɛbisɛbi wɔn tiri abom. Enti Bɔbɔ me ne Bɔbɔ dii ho nkɔmmɔ na Bɔbɔ nan abaa ɔnan ase bɛkaa sɛ oh akora no ɛwɔ mu sɛ wo na Waboa no but wode adwuma bia wofrɛ no a ɔba abɛyɛ ama wo eh, wohia ne mmoa nko a ɔba abɛyɛ ama asɛm biaa ni hɔ ne yɛ nyina yɛntena asomdwem because na me creative saa de no wɔ mu ntam sɛdɛ ɛbɛyɛ a ɔmo mmienu no ntɔkwa bia nkɔsi wɔ ɔmo ntam na ɔmo nyinaa bɛtena ase fɛfɛɛfɛ ayɛ adwuma no but na ɔyɛ so yɛ de na ne bo ɛndwo so na ne bo nnwo so because that time na mekɔ school, ebi wɔ hɔ nso a metumi bɔ walk firi Bantama kɔ Agric Nzema because mempɛ sɛ school mɛgyae because free education no yɛ sɛ woyɛ list ɛbɛyi wo din afiri mu ɛna me maame nso so wokɔ no, school na ɔde gyaa me sɛ Joe kɔ school na movie no nso bɛyɛ a mo ani nso nkɔ ho nnɛyɛ. Nti saa mmerɛ no mu no na ɛsɛ ɔse na ɔde wo bɛtwa ayi movie koraa na mobɛtwa short videos no a asɛ worekye wo ho wo asɛ wobɛtwa asɛ wontwa na mmerɛ bi ɔkaa sɛ ɔne Nana Yeboah nhyia wo se ring bi hyɛ Nana Yeboah na ɔsɔfoɔ aka akyerɛ wo sɛ ring no ka wo sesie a wontumi nsɔre biom nti woamma nokorɛ bɛn na ɛwɔ asɛm no cause nkorɔfoɔ ani abere akasa paa wɔ ho. Awurade Nyame Me deɛ menni asɛm bi aka o. Mayɛ nkurum akɛseɛ, mabɔ me yam nyinaa agu me yam. Na yɛyɛ mock, fam three foɔ, yɛbɛtwerɛ mock, yɛbɛhyɛ deɛ wasi ase. Ɛna wofrɛ me adwuma na mese, ii director fa kyɛ me. Tam a na metwa ma no nyinaa na mentumi nkɔ sukuu. Ɛna ebi wɔ hɔ nso koraa na menni sika wɔ me ho nti always biara no menni sika na agya mede akɔ akɔhyɛ no ne set so saa agya menya five cedis bi aba ɛna epɔn a mebɔ work because mefa five cedis no mfa car na mabɛbɔ loss nti meyɛ a na mafa mafa fam na maba nti wofrɛ me sɛ adwuma bi na meka kyerɛ wo sɛ director meyɛ mock because yɛbue school nyina menkɔɔ bi da ɛkɔ bɛyɛ two months mesi school dan mu dɛ nti mesrɛ wo director ma menkɔ school. Mame nkosi no ase oo saa na ɔsɛ sɛ mɛtim apɔn koraa ba na mesɛ Yireta yɛmpɔn ntɛm oo yɛbɛpɔn bɛyɛ five mu hɔ because yɛsan yɛ classes sɔ so na me frɛ education no aban yɛ tua ma yɛ free sɛ yɛnyɛ classes ɛnsɔ so na ɔsɛ mock koraa twerɛ a ɛnyɛ hwee mock deɛ sɛ ɛnkɔ baabiaa nti sɛ wotwerɛ a waste na me meyɛ dɛn me waste me time na ɛde hia paa yɛ wɔ ase na mesɛ Yireta na sɛ ebia mankɔ Na sɛ ebia teachers fo no anhu me mmɔbɔ ɛɛ ebia agya adekyerɛ bi wɔ hɔ na sɛ yɛbɛboa me yɛn yɛnyɛ ho sɛ meyɛ agya nka yi obi bɛboa me a mɛdɛ wɔn atumi aboa me nti ɛsɛ mekɔ ɔse me me se ɛɛ na na na me na na yɛboa ɔno ɔgya obi bɛseɛ ɔɔkyina me mekɔ bi Papa no koraa sɛ mekɔyɛɛ interview baabi di nkan kaa sɛ papa no n'adeɛ baako a ɛyɛ me fɛ paa ne sɛ yɛbɛyɛ yɛbɛ starte adwuma a ɔyɛ dɛn ɔbɔ ne mpaeɛ ɛno na ɛma m'ani gye papa no ɛno because sɛbi sɛbi mpa wiase a nnipa a yɛwɔ wiase ne yɛn nyinaa na yɛtumi yɛkɔyɛ biribi a yɛtumi bɔ mpaeɛ enti papa mene no nni problem biara na mɛdɛm akɔka sɛ nasɛ ring deɛ obiara tumi hyɛ de bɔ life mɛdɛm mɛtumi akɔka sɛ na ɛyɛ Awurade Nyankopɔn Mentumi nka saa da. Mentumi na me me metee saa no, mesuiɛ, mesuiɛ, mesuiɛ, mesui Nti na papapapa. wonkaa biribi saa Mentumi nka ɛmfa, saa. wonyɛɛ w'adwene sɛ, wonkaa sɛ wo sɔfo se mɛ ne Nana Ayɛboa mmɔ mu acte? Dabi, na me mepɛ ne sɛ me ne papa no bɛbom ne yɛ acte na ayɛ fɛ. Because yɛnhwɛ Dabɔ ne Don Little, wɔn mmienu nso wɔn bom na sɛ wɔyɛ adeɛ a ɛyɛ fɛ. Kwaku Manu ne Lewin, wɔn bom na sɛ wɔyɛ adeɛ a ɛyɛ fɛ. Enti na me, me mpaebɔ ne me dream nyinaa sɛ me ne Nana yɛbɔ, yɛn nso yɛbɛka abom na kyerɛ sɛ yɛabɔ strike no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ayɛ sɛ Ronaldo ne eh, Essien anaasɛ eh, Messi wɔn wɔ one team, obiara ntumi nhyɛ wɔn. Nti Nana yɛbɔ a wo ne no ahyia da? Mepatwɔ menhuu ne da. Wonhuu Nana yɛbɔ a ne da? Wo ne ne actee da? Mepatwɔ daabi, menhuu ne da. Wo ne ne actee da?
Wontee sɛ ɔse wo din no a, ne din no a yɛde ato wo so no, ɛha ne deɛ? Oh mepakyɛw ɛnɛ deɛ mentee. Wontee sɛ waka sɛ yɛde wo baa sɛ yɛmɛkeele wɔn no adeɛ? Mepakyɛw ɛnɛ deɛ mate. Ɛnɛ deɛ mate but meteeɛ no nso na nka mepɛ papa no number na nka makyea no. Sɛ me ne no nni problem biara yɛmfa me mfiri baabi maa sɛ memmɛkeele no ɔyɛ me papa panin mentumi mma mmɛkeele no menni honhom biara o menni hwee o. But me me deɛ me mpaebɔ no sɛ nka yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛayɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyankopɔn bɛhyira yɛn nyinaa nti saa din no koraa deɛ me viewers na ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn de refrɛ me oh yes oh yeah ahyɛ aseɛ sɛ wɔde me twitwatwa saa since nti na comment bi a ɛbɛba biara yɛ junior nana yɛboa second nana yɛboa second nana yɛboa nti me yɛ na meka kyerɛ yes oh yeah sɛ wɔmfa me din no mmra because me mpɛ sɛ me din no bɛyera me me mpɛ sɛ me din no ɛbɛyera because saa din no obi de aba woyɛ saa na wusu akɔ akɔyɛ sɛ wosuasua nanamɔn nti mesrɛ no wɔmfa me din Nti always bia agya me mepɛ baabi akɔ akɔhyɛ nti always bia ɔno woka na ne bo afu because ɔyɛ a ɔnwusu woyɛ a ɔnwusu ɛno nti na na meyɛ. Na ɛɛm Joe besia no hwan na de maa wo? Mepakyɛw ne deɛ me ara na me faaɛ. Ɔse ɔno na de maa wo. Ɔyɛ asoɔ ɔyɛ asoɔ na ɛde maa wo. Mepakyɛw ɛnyɛ nokorɛ Ɛnyɛ nokorɛ. Saa Dwo Basia no, me maame bi na ɛde maa me. Na wɔfrɛ me Kodwo Basia, Kodwo Basia. Nti wɔn nyinaa huu sɛ saa edin Junior na na yɛbɔ ano. Obi di aba no, mma memfa mma no. Ɛna wɔn ɛɛ me sewaa no ara yɛɛ sɛ saa deɛ, ɛnneɛ fa Dwo Basia no koraa yɛ sɛ Basia. Obiara koraa te a, ɔbɛka sɛ Basia deɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa de nti, obi akɔ akɔpɛ wo ahwɛ wo. Nti yɛmfa Dwo Basia no. Ɛna mefrɛɛ ɔyɛ Aswori ka kyerɛɛ no sɛ ɔno deɛ ɔyɛ Junior na na yɛbɔ ano a, ɔnto into bracket Dwo Basia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me din no annyera because saa din no, ɛnyɛ me din. Enti nyɛ ɛyɛ ɔyɛ so ɔyɛ a na ɛde maa woɔ. Na adɛn nti na ɔyɛ so ɔyɛ kyerɛ sɛ woyɛ ahomasoɔ na woyɛ ungrateful. Sɛ wote? Pakyɛ wo, deɛ nti a ɔka saa ne sɛ, ɛsɛ kane no na me ne no kɔyɛ adwuma a, ɔmma me kaa sika, ɔmma me sika ntɔ aduane because me firi firi nnuane wɔ hɔ. Sɛ antaa so obiara bɛdi adanseɛ, me firi aduane. Ɛnam sɛ wɔn nso so no, wɔn Sɛbisɛbi, Maamefoɔ mpaninfoɔ no nso hu sɛ biribi sei na ɛrekɔ so no nti, bi wɔ hɔ a koraa wɔnnye me sika na wɔate de akyɛm sɛ daakye meyɛ yie a mefa mɛhwɛ no. Nti no wɔannya me bie mu ammu me kwasea bie mu no ɛna ɔyɛ yɛ saa because that time no na ɔmma me sika ɔmma me hwɛ akora mekɔ sukuu a me maame awu agya nka me nim sɛ agya mebɛtwa ama ma ɔma me de agya bɛ ten cedi bi koraa ama me de akɔ sukuu ɔmma me hwee ɔmma me hu Ntsi bɔbɔ hyia me a ɔyɛɛ sɛ ɔnye me yɛ edwuma no a ɔno yɛɛ sɛ ɔbɛma enyigye me no a mese obi edzi nkae aba abɛsɔ m'asen no, eno ho ahi. Ɔyɛɛ sɛ ɔyɛ asɛn n'edwuma yɛ esitsie. Oh, n'edwuma yɛ.
Ɔyɛɛ sɛ ɔyɛ adze n'edwuma a ɔdaretsew a ɛyɛ fine. Aha, meka ɔno ara ne personal sɛ wo ne no reyɛ edwuma, sɛn na ɔno ɔtse? Aha, nyimpa adwene. Oh, okay, ɔno, mɛtumi aka sɛ edwuma no na ɔpɛ. Ɔyɛ serious wɔ n'edwuma ho. Ɔyɛ obi a ɔmma wo chance sɛ bɛsrɛsrɛ anaasɛ bɛyeyɛyɛ style bi wɔ hɔ nti always biara me koraa na me suro no paa ɔyɛ suro ya always biara na me suro no because n'adwuma deɛ ɔnfɛ nni agorɔ. Obu nipa kwasea sɛ ɔne wo yɛ adwuma ne sikasɛm no obu nipa kwasea wo te bi. Oh me te bi because characters no adi ɔmo twa no me kɔ gye yɛ pɔn na me kɔ gye sika afiri ɔmo hɔ a obi koraa tumi ka sɛ hwɛ yɛ yɛ yɛ nyinaa yɛ hye oo because ɔtumi ka kyerɛ yɛ sɛ channel adum bɛyɛ sɛ four years ni ebi wɔ hɔ nso a. nti deɛ ɔtwa no ɔde kogu hene. ɔde kogu channel no mu ɔsɛ bi wɔ hɔ a ne channel no adum bɛyɛ four months ebi a five months yɛn mɛ ne sika nti yɛn nso agya yɛ pɛ. asaa ama nea mahu no ɛnfɛ ntutu ka. hmm ɛyɛ asɛm o nti no agya ɔka saa ne yɛn nso yɛagye so pene sɛ ne agya wɔn ne yɛ director o ɛba a yɛbɛma mu bi sika ne ba de mɔmɔ mpae na broni no wɔn gye sika no mu na ɛmra ɛba a ɔbɛma yɛ bi nso mimi nhwɛ hoo Me me nhwɛ hɔ. Me dream me si m'ani so sɛ Nyakopɔn mmoa me na me nuru baabi ɔnfa me nuru baabi ɛne ɛna ɛho hia. Short videos no mo yɛ a mo nkyagye ana. Pakyɛ yɛ kyagye.
Na adɛn wo na wo nkyagye no. Pakyɛ na me oh sɛ na oh afei na na me ba afei na na na me ba ɛna mpaninfoɔ bi bɛbisa deɛ ɔpɛ adeɛ akɔ kɔtɔkɔ no yɛ nni na borɔ. Baa deɛ kɔ ha ase deɛ ɛnde yɛ nkran nti wotumi yɛ na borɔ. Ɛyɛ asɛm oo sister. Ɛna asɛm.

Nti no na wo deɛ wo nkyagye koraa nipa no frɛ wo a na wasɔre kɔ. Mepakyɛw ɔyɛ ɛsoro ya nkwane no wii su me ɔyɛ ɛsoro ya ne kono nom TV ɔmo na ɛboa ɛna yɛse wiase nso hwɛ sɛ obi reboa wo ama waduru baabi na akɔ de sikasɛm kɔ hye w'anim kwa ɛmmoa wo. Nti na wo nkyagye no hwee. Na menyɛ no hwee.
Nti wo wie a na wasɔre akɔ fie akɔda. Ɛɛ sɛnea agya me me ɛɛm deɛ ɔno ɔbɛka sɛ ɔde bɛma me biara no mesɔ mu nyɛ hɔ na na mehwɛ always biara no menim sɛ mewie abɛfa fam nti no me yam sɛ director Ɛnneɛ wei deɛ yɛnyɛ no ntɛm na menya kwan na memf wei deɛ aa wodi mmɔse o, meba meba mpo. Yɛretwa bi, kaa faa me nan so. Ɔde me kɔɔ hospital koraa wansi hɔ. Kaa no faa me nan so. Ɔde me kɔɔ hospital hɔ no, director no ansi hɔ. Mese wɔamɛkɔbɔ wo bosea na ɛbɛyi me firi hospital hɔ. Ɛnti na ama wosuro sɛ wɔbɛfrɛ me adwuma because pɛ sɛ wode me akɔ hospital ka wɔntɔ aduro bi koraa mpo ma me. Ɔka kyerɛ me, me sɛ wɔamofrɛ no, ɔka kyerɛ no sɛ nti nka wɔnnya ne n'adwuma no nso nsɛe. Sɛ wanyɛ adwuma no a ɔbɛyɛ dɛ anya sika de abɛboa me. Ɛnti no na ama osuro sɛ wɔbɛfrɛ me adwuma biom.

Ɛnɛ no wama me thirty cedis two weeks time na ɔde de aka ama me saa na. Saa na ɔyɛ nti mm. sika kɛse wo ne no yɛ adwuma nna dodoɔ bɛyɛ sɛn. Oh, me ne yɛ adwuma three months. Three months na sika kɛse a wonya yɛ seventy Ghana. Eh, me so ne m'ani sɔ ne m'ani sɔ o because me no na me me ya me sister de wia me si tiɛ no ɔn meyɛ normal o

Oh, nneɛma ɛkɔ so fine. Nneɛma ɛkɔ so fine. Na director no adeɛ a mesan de ani agye ne ho koraa ne sɛ, Nana Yeboah Ansah sɛ mebaa yi, ɔbɛyɛ interview wie yi, ɔsan tu mpaninfoɔ mmɛyɛ kɔsan kɔpa papa no akyɛw. Sɛ deɛ ɔwɔ biara ɔnya ama no nka because ɔno deɛ na ɔnim sɛ ɔde mpaninfoɔ first asɛm no baeɛ a ɔde mpaninfoɔ ba bɛpa wo akyɛw na ɔnim sɛ wagya ama no aka but na ɔsan nim sɛ ɛsan ɛhaw na woba RTV ha. ɛbɛ ɛbɛyɛ saa interview nti na wɔhu sɛ how nti no ɔsan tu mpanimfoɔ biem yɛ a na m'ani ɛwom bi because me nso me me nso me ne me director ne di nko na ɔso no koraa no ayɛ n'adwene dada nti ɔno san tu mpanimfoɔ biem sɛ yɛne wɔn san bɛpa wakyɛw ne nyinaa yɛ mmom ne yɛnyɛ adwuma because wiase no yɛmfa wiase nkɔ baabiara mmea mani gane gane ni awɔ yɛ mu nyinaa ka ho ɛna yɛtu mpanimfoɔ no kɔ papa no anim nanso a.
Still na ɔsoa no mu nyɛ adwuma na yɛnhwɛ adeɛ bi sesie ara paa no wo ne bɔbɔ ɔsignee wo no ɔma wo sika month anaa nyɛ saa na mo yɛ no. Oh mpakyɛw bɔbɔ ne hwɛ eh me school ɔbrɛ me sika then mede bɛtɔ aduane adi na ɔno nso so baa me fie no ɔbɛhu me twotwo mu ntwo mu ɔbɛhu deɛ ɛkɔ so wɔ efie nti always biara na ɔbrɛ me sika ɛna gye sɛ mamfrɛ no sɛ director Ɔba me ho kyere me. Ɔbrɛ me sika ɛyɛ me. Na ɛno akyi no ɔne wo twa ɔtua wo ka anaa ɛno na ɔde hwɛ wo sukuu no. Mepakyɛw ɔtua me ka.
Ɔtua wo ka.
Yɛse bɔbɔ yɛ asisifoɔ wohu no saa? Mepakyɛw daabi menhu no saa because me mekɔɔ ne side no ɔnfaa bi nyɛɛ me ɔnfaa bi nyɛɛ me always biaa deɛ meka biaa no ɔde ma me ɛna biaa ɔni nso adwo wei deɛ ɔma mete aseɛ. Ɔma me te aseɛ ma me evidence sɛ Joe sei ne sei because ɛhono bi pɛn nti ne yɛ kum aboa sonko nsuo a. Ne hwia hwɛ ɔhwɛ a ne wadwene ayɛ sɛ tɛfrɛ ba ok nti sesei ne deɛ wo prefer sɛ ɛyɛ saa director bɔbɔ no manage wo ɔno na w'ani gye ne ho sesei a nti sesei no wa start de wo twa bi. Mepa kyae ɔde me twa but ɔno koraa no ɛyɛ a ɔnfa me nhyɛ dɛ ntwa ngu ne channel mu o mekɔ ɔkyena bi asɛm yɛakɔka sɛ Ɛɛaa nea ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔde me kɔ akɔtu na na yɛ boa no ampa nti na wahɛ dade me twa gu ne channel mu aa nti wo hwɛ koraa me videos biaa maako maako na ɛda bɔbɔ channel. Ɔyɛ a ɔde to he?
Ɔɔ ɛyɛ a na ɔde ɔde bi to Ahodwo nko aa ne channel mmienu no a me minim no Ahodwo ɛna Tafo TV no ɔyɛ a na ɔde to Ahodwo. Na sɛ ne nyinaa yɛ ne deɛ?
Ɛɛ ne nyinaa yɛ ne deɛ. Ɛɛ nti ɔde gu mu?
Oh sɛ.
ɛɛm nkɔ nkorɔfoɔ bi ka sɛ wakɔfam aba sɛ bɛbɛtu Nana Yeboah no ɛna ɔmfa me ngu ne channel bebree mu so ɔho ebia video mako mako bi ɛna ɛna ɔde me tum nti no ɛyɛ ana mehu deɛ nti ɔmo se wakɔfam aba ɛna thank God sɛ ɔyɛ soro yɛ nso baeɛ no ɔse saa din no nyɛ bɔbɔ na ɛde maa me anaa woyɛ a na ɛde maa me na mmom ɔno ara na ɛde maa me ɔno ara ɔyɛ so yɛ na na ɛde maa me. Me me nte aseɛ sɛ asɛ obi a ne na yɛ adwuma na wo deɛ wo nyɛɛ bɔne biara da ɛmfa nnipa no ba na nnipa no sɛ woyɛ ahomasoɔ woyɛ bɔni ayɛni ɛhɔ na me me nte wase. Mepakyɛw deɛ ɛhɔ no mɛtumi aka no sɛ ɛsɛ. Wɔmfa no sɛ ɔde din no too me so a m'anim baeɛ no, ɛna hwɛ sɛ wɔaboa obi na n'anim aba na obi reba abɛfa akɔ akɔdi. Ɛhɔ no, ɛreya kakra but woamfa anhyɛ m'ase sɛ wɔbɛma no gye me. Ɛna tu me ne wo kɔɔ ne terms sɛ, saa deɛ ɛneɛ w'adwuma biara a wɔbɛfrɛ me biara mɛba na maba abɛboa wo. Mɛba, mɛyi meyɛ na maba. Adwuma biara a bɛfrɛ me biara wodeɛ mɛba na maba abɛyi meyɛ. Ɛno ɛsi hɔ a ɛte sɛ deɛ mewɔ wo nkyɛn pɛpɛɛpɛ but mennim adwene a Ɔfaa yɛ. Ɔnfrɛ wo biom. Ɔnfrɛ me biom. Ɛna deɛ car no a ɛbɔɔ me no a ɛsɛ sɛ nka ɔba hospital hɔ so na m'ani gye me ɛsɛ sɛ nka ɔba hospital hɔ bɛ take ne responsibility no yɛ a wamma no nti na ɔsuro sɛ ɔbɛba me so a m'anim sɛ ɔbɛfa me biom. Mekɔ me so a nka ɔmo mpene. Nka ɔmo mpene. Nti sɛ ɛgye asɛm paa na woka akyerɛ ɔyɛ soro ɔyɛ a? Oh me deɛ me ni ase biaa ka but me srɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn pɛ na ɛnyɛ hɔ me deɛ me kɔ me kotodwe anim a deɛ me ka kyerɛ Nyankopɔn ne sɛ dabia ɔma me ni m'atamfo nso nkunim dabia ɔma me ni m'atamfo me deɛ me ni me ni ni problem biaa ɔyɛ me director panyin me ntimi ne ne nyi ɔwɔ n'anim kyɛɛ me ɛbla a wabɔ me me mɔɔ bi Kyerɛ sɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, nneɛma a ɔwɔ, menni mu kwata. Mentumi ne ntwe m'ansɔn. Mede Nyankopɔn na mesrɛ no sɛ, sɛdeɛ Ɔpagyaa adikanfoɔ no, Nyankopɔn nhwɛ so na Ɔmpagya me bi. Me ne no nni problem biara. Nyankopɔn Nti, Ɔnhyira ɛnnɛ no, me. na botaeɛ bɛɛ pa ara na na wobaeɛ, na asɛm bɛn na na ɛha wo ankasa? Mpakyɛw, asɛm a na ɛha me ne sɛ, wɔse me mese Nana Yeboah ahyɛ ringi bi, wɔbɛtumi de abrɛ nnipa, na mesan yɛ ahomasoɔ no. Me, obi a ɔnim me biara bɛka sɛ, Ohwɛ interview a ɔbɛka sɛ dabi da because me me believe ne sɛ nipa wo brɛ wo ho ase na Nyankopɔn hu mmɔbɔ frɛ nipa so de hyira wo me me believe no no eti me me hia ni bi ba me ana anwene sɛ aw TV ha koraa mɛba ha da me ana anwene sɛ sister fɛfɛɛfɛ a ɔte m'anim ha wobɛtumi interview me da because na me ni saa awerɛhyɛmu no agyanka bi bɛɛ te sɛ me nti always biara no na me bɔ me Nyankopɔn mpaeɛ sɛ ɔma me nkɔ m'anim ɛna me nso adwuma yɛyɛ me ndwene obiara ho me deɛ bɛyɛ me frɛ no sɛ na na yɛboa me ne ne bɛyɛ adwuma deɛ ɛbɛyɛ me fɛ no. Because na ɔno rekyerɛ sɛ na na ɛboa no koraa sɛ womfa buo ma no. Wohu sɛ ɛda no woteeɛ a mekaa biribi sɛ adwuma wei a yɛwɔ mu no wotumi traini wo bi but at the end of the day ɔko no bɛba awieeɛ no na nipa no ayi wo bɔni ayɛ nti ɛno na ɛmaa no kaa sɛ yɛ nokorɛ na wo mpo woba set so a yɛma wo ataadeɛ wotumi choose deɛ wopɛ. Wotee saa asɛm o? Mepakyɛ metee paa na ɛnyɛ nokorɛ. Ataare a ɛyɛ a na mehu sɛ mehyɛ nyinaa ɛnyɛ me dea. Tim sɛ atare no ɔyɛ asɔre akyɛ no ayɛ a na ɛsoso kyerɛ me ne nyina nyɛ me dea menni ano wɔ set so because yɛ papa miracle no watete yɛn nti ɔno suro ne hu no a mede suro saa miracle no nti ama director bia me suro no director na ei wakɔ samira onyame kyɛ set so ɛkɔ ka sɛ atare a ɔde wɔ no wode ma mo nhyɛ ɛna one thing so ne sɛ ɔyɛ asɔre yɛ costume na ɛyɛ na ɛfɛ emu mmɔ emu hwehwehwam wɔyɛ ne kama nti deɛ nti na mɛka sɛ menhyɛ. Ɛdeɛn nti na mɛtumi aka sɛ menhyɛ? Na adɛn nti na ɛno deɛ manya nnipa mmienu no a metee sɛ ɔbɛba no ma ɔmo kɔnfɛmee asɛm no. Yɛse wo ntaadeɛ a bɛba no ɛsɛn wo nsa so. Wose wate sɛ movie industry no nnuro wom nti wode wo biribi si hɔ a obi bɛwia. Ɛno ka nokorɛ because mewɔ obi a ɔwɔ evidence a ɔse ɔde bɛba abɔnten. Mepakyɛw ɛnde ɛyɛ nokorɛ paa because me no me believe ne sɛ naasɛ me mete hɔ no meyɛ agyanka ba One, asɛm to me a, menyɛ obi ma no bɛgyina m'akyi. Ɔbaatan biara, asɛm biara to ne ba a, wɔbɔ abɔsoɔ na waba abɛgyina n'akyi. Enti me, me ba asi ne twam no, me, metete te sɛ yɛsi nnuro wɔ mu. Enti always biara no, ɛsɛ sɛ me ti mebɔ me ho ban. Ɛna me, me wiase a meba, I don't trust anyone. Mekɔ nam kwan a me maame abusuafoɔ de me, me, me, me ne me maame faa so no nti no, amma mengye obiara nni. Mengye obiara nni. Mengye obiara nni wɔ m'abrabɔ mu. Mennye wɔ biaa nni nti always biaa no mpo me ne ɔte a koraa no me te nsuo ano koraa mɛ make sure sɛ mɛ fa deɛ me teeɛ no. Ɛnna wokɔ yi wo ti koraa sesɛ nwie no. Oh ɛno deɛ sɛ me make sure sɛ mɛ kɔ akɔ yi me ti yɛ aberɛ a obi a because me me mpɛ sɛ asɛm bɛ to me me kɔ asɛm to me a me nya boafoɔ me nya obi a ɔbɛ ko ama me sese me nam hɔ me ne me nua boy no nko ara yɛyɛ ankonam. Seesei me nuabɔ no nso so koraa mennim baabi a seesei ɔnenam seesei because me maame wuiɛ no ɔna ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ panyin ɔno na ɛsɛ sɛ ɛkɔ na ɔba na ɔde bɛhwɛ me akora no nti ɔkɔ na ɔkɔ akɔpɛ sika na ɔde aba abɛhwɛ me nti ɔhwe mu no bɛsi ne mente me nua no nka sɛ wawu sɛ ɔnenam he mente ne nka. Nti so wo ne wo soa mo na ɛteɛ? Mpakyɛ me ne me soa mo na ɛteɛ. Me ne me soa mo na ɛteɛ. Woahu sɛ asɛm yi a woreka yi sɛ sesei wote nsuo ano koraa a wobɛfa no, wowɔ adwuma bi mu na woda saa suban yi adi a, nkorɔfoɔ bɛhu wo different? Mpakyɛ ɛnsɛ me adi nka aka sɛ wiase no Don't trust anyone. Me wiase a mbaa me trust wɔ bia because nipa a me de me werɛ hyɛɛ wɔn mu no, nipa a me hu sɛ sɛ me maame yare a wɔn bɛhwɛ me maame no, wɔn nyinaa yi wɔn ani. Obiara ni hɔ a ɔboa me maame. Nti always bia deɛ mepɛ sɛ me me try na sɛ deɛ mepɛ sɛ me yɛ me ho ne sɛ mepɛ sɛ me bɔ me ho ban. Mepɛ sɛ me hu me bɔ because ɛho bi penti na ekum aboa sonko nsu a yɛn hwi ahwɛ. So ɔho ɛna sini adwuma no nso menkaa sɛ aduro wom but adwuma bia ni hɔ a aduro wom aduro nim aduro nim ɛna adwuma bia nso ni hɔ a nanti twitwa nso so nim nti no always bia de nti a me baage ka me ho ɛne sɛ mpɛ sɛ mebɔ me ho ba anaasɛ me ne obiara nni problem nti baage de ɔmfa nsi fam me baage de memfa nsi fam debi ekura ɛsɛn ho na de twa movie Da bi a, sɛn ho. Oh, nyɛ da bi a. Sɛ obi bɛyɛ wo biribi a, oh. Ebi a na menya w'ataadeɛ na mede bɛyɛ o. Ebi a mɛtumi akɔyɛ wo biribi. Oh. Abere a memfa mfa wɔn nsuo a wonom mu. Me me gyidie ne deɛ me mahu no na meka. Me me gyidie. Ɛnyɛ ku me me like menyɛ obi mengye nipa biara ni. Me wiase a mebaeɛ mengye obiara ni. Because wɔn a mede m'ani too wɔn so sɛ asɛm to me a wei ba bɛba abɛsua gyina m'akyi. Wɔn nyinaa yi yɛ maaeɛ. Ama akyire me maame fie a wɔsii yi maaeɛ yi, ne ntoma nyinaa ɔtontɔneeɛ de hwɛ ne ho yareɛ. Obiara nim sɛ cancer yareɛ deɛ, sɛbisɛbi mengu me maame anim ase, but asɛm bi na ɛbue asɛm bi pono. Cancer yareɛ deɛ ɛnyɛ yare ketewa a wobɛka sɛ wobɛtumi de five million ne sɛbisɛbi, ten million atumi ako saa yareɛ no. Kɔmfoɔ no kye nurses foɔ na na ɛhwɛ me maame. Wɔn na tumi gyegye ntoboa na ɛde kɔtɔ aduro, titiriw anteɔga, nɛɛse mɛnegya a ɔwɔ mɛgyansi. Wɔn no ɛne tɛm de adwoo. Sɛ yɛtwerɛ aduro brɛ wo maame a, fa brɛ me na mekɔtɔ maa maame. Nti maame no deɛ, mete no so a masɔre. Nti na sesei no korakora yɛreba abɛkɔ, asɛm bɛn na aka akyerɛ wo fans? Nkurɔfoɔ ɛyɛ ada o, yɛsɔ ano ɔya paa. Wano ɔyɛ a wo suae anaa yɛde woo? Mepakyɛw yɛde woo me. Ano ɔyɛ a na yɛde woo me. Ɛna ano ɔyɛ a no nso so no, me me deɛ ɛyɛ a na deɛ me honhom anaase me nipadua ɛtaa akyire ne sɛ mehwɛ me ate sɛ nkorɔfoɔ mfa ntu wɔn ho fo. Because ɛsɛ me yɛyi obi koraa a ne yɛ ɛbo me. Me me gyidie ne sɛ nkorɔfoɔ mfa ntu wɔn ho fo sɛ wote hɔ a nnikwaa sɛ wobɛma wano ayɛ ya because woyɛ saa a yɛbɛbo wo saa. Woayɛ gay pɛn anaa? Mepakyɛw daabi. Nkurɔfoɔ ka sɛ wo sɛ ɔba, wo act sɛ ɔba. Nkurɔfoɔ ka. Waa wo hu. Me patrɔ me ara me hu but adeɛ nyame ayɛ no obiara ntumi nsɛe no me me hu me ho sɛ me de hyɛ aseɛ firi me nkora berɛ mu ɛna na me maame nso na ɔpa awoɔ ɔno awoɔ ho yɛ ne den nti ɔno no ɔkɔnya yɛ mmienu saa no nti always bia deɛ ne yɛtie bia no ɔpɛ yɛ saa. Na ɛsɛ wo ware agye sɛ wo da akyire o.
Oh me nna akyire nyakopɔn te ase nti me nna akyire me da anim o nyakopɔn te ase nti. Ɛna yɛkɔ nti ka Ghanafoɔ ne aburokyerefoɔ deɛ bebree kaa nsɛm tiaa wo nti nsɛm bɛn na wo kan convince wɔn nom hu sɛ nsɛm a wo ka no nyɛ nokorɛ ɛna nsɛm a yɛka to wo so no yɛ ntoro. Mepakyɛ ehm viewers foɔ ne anintire ne animdifoɔ ehm mɛda mo ase sɛ moama me akwanya ama maba RTV na deɛ mewɔ ka nyinaa ne sɛ viewers deɛ akɔ so nyinaa no no momma yɛnyae ne nyinaa ma no nka because Menni asɛm no mu hwee. Me deɛ, menim sɛ m'adwene mu fann. Ɛnna ɔyɛ asuo yaa no soso koraa ka kyerɛɛ no sɛ, saa din no, ɔne papa no akasa wɔ ho ma papa no agye atom. Asɛm a ɔyɛ asuo yaa ka kyerɛɛ me a ɛmaa me m'akoma tɔɔ me yam no, ɛno no na mese mesrɛ wo, mempɛ sɛ obi ne me ba bɛnya plablɛm. Ɔnti ɔse ɔne papa no akasa. ama biribiara atɔ din. Enti deɛ mereka nyinaa ne sɛ, mom yɛnka mmom, ewiase yɛmfa nkɔ baabiara o, ewiase yɛmfa nkɔ baabiara, me, mete ha yi, me maame onim sɛ ɔbɛwu, anaasɛ me papa nim sɛ ɔbɛwu a, nka ɔsiesie n'akyi de gyaa me, seesei mete hɔ yi, meyɛ agyanka. Enti me deɛ, deɛ me mpaebɔ a merebɔ nyinaa ne sɛ, agyanka ba deɛ, Bible koraa di adanseɛ sɛ n'ani ku yɛn ho paa. Enti me no toɔ no, woabɛka me ho asɛm bɔne, woabɛyɛ, menni asɛm biaa ka, ne nyinaa megyae me Nyame sɛ Nyame no aa wɔn gyɛɛgye. Me ne obiaa nni problem, adwuma no a meyɛ no, meyɛ no fintim, me ne obiaa nni problem, me ne obiaa nni problem, me ɔyɛ a so ɔyɛ a, ɔfrɛ me adwuma a mɛkɔ. Ɔyɛ so yɛ afrɛ me adwuma a mɛkɔ bikɔ me ne ne nni asɛm na ne yɛ bo afrɛ me adwuma a mɛkɔ papa bikɔ me ne ne nni asɛm me metoɔ me ne obi a me sua me yɛ akora keteketeke me nuru baabi a ɛdi nti na ɛsɛ me sɛ sɛ me de mansotwe anaa sɛ nneɛma nketenkete bi ɛbɛ di m'anim kan nyame kora mpo ma ne nsi me yie nyakopɔn kora bɛ brɛ m'ase me a me me me ba yi me kae m'akyi o. Mekae m'akyi. Enti merete hɔ no, meyem biribiara, mesese me ho, na meyem biribiara. Me deɛ meka nyinaa no sɛ, sɛ ɛkɔba sɛ wowɔ adwuma bi mu, na debia wo bag sɛn wo kɔn, me menyi wɔ bi anni, but woyɛ adeɛ bi a, yɛ nyɛ adeɛ ma ani mma ho, because meyɛ sure sɛ sɛ wɔde wo bag si hɔ, na aba na obi ho aka a, wobɛbisa,
Ɛɛm bag no nyɛ da biara na ɛyɛ a na mede si hɔ. Metumi de ma directors, Director Steve, metumi de bag ma no sɛ ɔmfa nkura me. Nyɛ sɛ ebia ɔno me trust no o. Ewiase obiara wɔ deɛ ɔne ne kra hyia. Ewiase obiara wɔ deɛ ɔne ne kra. Ɛnyɛ da biara nso na mede mede megye bag sɛn no. Ebi wɔ ha megye megyae si hɔ na mede mede mede makɔ akɔtwa sini. But me na mempɛ sɛ me bag bɛsi ne pɛ mu. Me na mempɛ sɛ me bag besi hɔ. Wofira ntoma aguntu mpɛn pii pira agorɔ. Ebia na wo sport ato atete. Ne nyinaa ka ho. Ne nyinaa ka ho bi. Ɛno nti na ɛmma memfa me bag nsi hɔ because sɛbisɛbi mprɛduasa sinifoɔ bi kasa. Ebi kasa, ebia wakɔ akɔhu ntwotwo mu ntwom no na afei de ɔde bɛka atia wo wɔ scene no mu. Ɔbɛka atia sɛ ebia wo box ato atete. Wo koraa wobaeɛ no.
Ma menka adeɛ bi nkyerɛ wo sɛ ewiase ɔho. Sɛ woankae baabi a na wowɔ na w'anfa anni adanseɛ Nyame nhyira wo nti ɛbɛyɛ me dɛ sɛ ebia wobɛka sɛ first koraa na menni obia na ɛnnɛ Nyame ayɛ me se bɛɛma na na ayɛ dɛn obia a na anwene so wate aseɛ Nyankopɔn woo yɛ yɛbɔɔ yɛn no yɛanfiti prɛko pɛ na yɛbɛtena TV so wofaa baabi bebree ebia deɛ wo ka no ka obi so reka ne deɛ ebia anka wobɛto wo deɛ ato agu nti deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛnwene sɛ obi bɛyɛ wo bɔne Nyankopɔn de ɔte ase yi deɛ wahyira wo a wahyira wo. Nipa no ɔyɔɔ bɔne akɔsi da bɛn? Hwɛ wɔn a wɔhyɛɛ aseɛ bebree no nkontia ne adeɛ paa ɛbaeɛ nso pagyaa Nyame yɛ n'adwene sɛ ɔbɛpagya nipa no ɛnna nipa no wapagya nti yi biribiara firi w'adwene mu na wo deɛ wokɔ a sɛ nipa no bɛka sɛ wonni ataadeɛ hyɛ wonni mpaboa pa bi hyɛ no ebia nka wo nso hu baabi a first ɔno nso firi baeɛ a nka ade wo deɛ ɛbɛto fa nyina Nti saa adeɛ no deɛ fa tu wo ho fo na nneɛma bi wɔ hɔ a wobɔ mpaeɛ wie a woawie. Deɛ nnipa no bɛyɛ biara no ɛda wɔn ara no anim. Me kakra a me deɛ meka akyerɛ wo no na fa ahobraseɛ yɛ adwuma because adwuma wei ɔho woambrɛ wo ho ase obi nim biribi a ɔnkyerɛ wo. Wobɛyɛ w'adwene sɛ bi a meba no menim me biribi da deɛ but obi bɛtumi a coach wo ama woabɛyɛ asene sɛdeɛ wonim no.
Ahobraseɛ yɛ adeɛ a ɛse nkyene ka fono ho but always biara no me meda nnipa fam. Nkurɔfo bebree koraa tumi ka sɛ, 'Adɛn nti na Joe tumi da nnipa fam sam sei? Mede pɛminyini kyɛ. Mekɔ baabi a adidi yɛ nsɛe hɔ. Mekɔ akɔmema me maame ho so sa. Nyankopɔn koraa bɛbrɛ m'ase. Ɛnna me nso mekae m'akyi sɛ minni maame. Enni papa nti sɛ mekɔ bema me maame ho so a, hwan na ɛbɛhwɛ me? Anaasɛ hwan na asɛm tumi a obedi m'akyi? Hwan na sɛ metumi a, ɔbɛdi m'akyi? Enti me wiase a mebaeɛ no deɛ, me deɛ ahobrɛ, yɛse nkyene nkamfo no ho nso, me deɛ mebrɛ me ho ase, meyɛ me ho sɛ awisia, meyɛ me ho sɛ mmɔborɔhua, sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi bɛhu me mmɔbɔ. Me mete hɔ yi, nkurɔfoɔ yɛ daworo ma na wɔkyɛ me ntaare. Me a menkyi me sika ntɔ ntaare, nyam me so makorɔ, bantama, wo nso bi soma wo na te w'anom kɔ a, ebia ne ntaare bi wɔ hɔ a, ɔbɛyiyi de ama wo. Me mentɔ aduane. Ɛnam Babatema maamefoɔ no, wɔn tɔn aduane. Ebi wɔ hɔ koraa a, metumi kɔ hura wɔn boos mu ma wɔn. Metumi kɔ boa wɔn ma wɔn tete aduane no. Nti owie a na mɛ magye bi adi. Ɛna ebi wɔ hɔ nso a mekɔ a, wɔde ma me free. Ahomasoɔ deɛ hmm. Abusuafoɔ, mpaninfoɔ se kooko ɛyɛ a na ɔpɛ nsu dodoɔ nanso anokwasɛm ni, wodua no po ani a ɛnyɛ yie. Nsɛm no yɛate ɛfiri ɛsoro ɛma yɛde nsɛm no aba fam. Me nko ara mentumi ngyɛɛgye, yɛse adwenkyerɛ te sɛ hwene. Obia ɛne ne size ti obia ne sɛdeɛ nadwenkyerɛ si yɛ no nkɔmɔ ne yɛde no Joe aba ha na me deɛ me srɛ nyinaa ne sɛ firi na ɛkorɔ no yɛ nyi Junior Nana yɛ boa no mfa mfiri ne so na ɔno ara nyi usi ne din sɛbea obetumi akɔ nanim sɛ ɛbɛyɛ a daakye no ɔbɛ maintain ne din na no no ne me yɛ adwene. Mepakyɛ me ne wo yɛ adwene.
paa. Ɛndeɛ junior nana yɛ boa ne deɛ mɛpɛ sɛ firi nnɛ rekorɔ no nka wobɛyi afiri wo ho so koraa no na nka woa wo din no atumi aba. Mepakyɛ ae because me ne papa no nni problem bia me de me sua mentumi ne papa no ntwe manso ɔyɛ me papa panyin ɔbɛtumi awo me ɛna bible nso so se yɛni yɛn agya ne yɛn nani na yɛn nkwa aware wɔ asase so nti mede buo kɔma me wɔfa anaasɛ me papa anaasɛ me busuani bi na sɛ mekɔdidi papa yi atam a obue n'ano dome me ɛbɛba mu ɛna me nso menyɛ bi nso da. Me nyɛ bi da because me maame tɔɔ fo me na na maame yare yi nkorɔfoɔ na aboa me ara bɛduru sesei mmerɛ yi nti me kɔ di natam no menya mfasoɔ bɛn na afiri so me nya mfasoɔ biara nti mede pɛ sɛ me da nkorɔfoɔ bi ase me srɛ mo platform mpakyɛw me da Mister Aboagye ase ɔyɛ adwuma wɔ Sujalai ɔyɛ adwuma wɔ Sujalai Mister Aboagye Nyankopɔn nhyira wo na ɔnto nkwa nna me maame tɔɔ fam wo ara na waboa me ara bɛduru sesei mmerɛ yi ɛna Sister Mavis, woyɛ adwuma wɔ Medlab ɛwɔ Bantama. Wowɔ yɛ adwuma wɔ Medlab ɛwɔ Bantama, meda ase paa. Anto Ogɛn, woyɛ nursing manager wɔ ɛɛ Megency, meda ase. Mai Cynthia, woyɛ nurse wɔ Yellow, meda ase paa. Sister Gina, woyɛ nurse wɔ CDU May, meda ase paa. Nyankopɔn nhyira mo, ɔnyɛ mo kɛse. Crement, wowɔ US, meda ase paa. Nyankopɔn nhyira wo. The director Steve nso so Nyankopɔn nhyira wo na tumifo tenetene me Nyankopɔn nhyira wo paa kyenkyena atwaa mu nyinaa meda mo ase paa ɛna bɔbɔ nso meda ase meda ase ne akonya a ɔso de ama me meda mo nyina mo ase sista mpakyɛ me nso meda wo ase. Mate ɔda ase deɛ a na mede ɛyɛ aseda kɛseɛ maa wo ya ɛnɔ na dwumadie nyina mɛka sɛ agya ɔfa too ne ho so a ɛma otumi baa ha nti yɛda ase deɛ na woyɛ a baabi a wɔ biara no nyame nka wobɛka sɛ yɛayi wafiri mu na ebi a na ɛyɛ awerɛfiri ɛna baeɛ saa na asɛm no nyinaa ɛteɛ na agya yɛse kwan ne wa aboboa no na agya ɛdɛn a ɛduru ɛnɛ me cameraman sɛ mankyea na wɔnte aseɛ ɛyɛ prince wɔgyina ha dendenden agya me ne ne papa Mr. Tenkora na ɛwoo no so wɔ mu hwee abusafoɔ me din ne ɔheneba nyame yɛ adom a wodeɛ bɛsan ahyia ha na mede mu sie adwenkyerɛ bi wɔ hɔ a